de brɛɛ yɛn no na nnɛ yɛbɛbu ho nkonta. Na mohwɛ a presentation a ɛkɔɔ so no kyerɛ sɛ yɛayɛ excellent work. Yɛ wohwɛ revenue a aberɛ a yɛbɛtoo sɛ ɔmo ɔmo tumi gye 81 percent yɛn yɛabɛgye 93 percent in 2025 ɛna wohwɛ project Why so so a eh, omo ins, eh, omo yɛ chip compound one for in four years. Yɛn no just one year yɛayɛ chip compound three. Boreholes yɛbɛ yɛbɛto ten. Yɛn one year yɛayɛ twenty eight. Eh, schools ɛne other dwumadi a yɛadi nti mohwɛ presentation na mohu sɛ excellent work na meda ɔmampanin john dramani mahama ase sɛ ɔma yɛn akonnwa na ɔsan nso de sika ɔde ɛbɛkaa yɛn ho ma yɛdidi dwumadie wei nti ɛnna dwumadie no dɛ akɔ yie m'ani aso yɛn yɛ bae no yɛdi nkan trani revenue collectors no ɛna mede motivational package bi ɛtoo hɔ Last year mese wo a wobɛ gye more revenue no me ara me tɔ akyɛde akyɛdeɛ ɛde ma wo nti yɛ awɔɔdo nipa four last year ɛno na ɛma ɛpushi ɔmo that motivational factor na mede bɛka ho no na ɛpia ho then two yɛn nyinaa deɛ ho gyee mu assembly staff yɛte tax force a na ɔmo move run na ɔmo gyegye yɛ ɛma yɛn ɛna yɛkɔ radio so yɛ education ne yɛkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ the need ɛna ɛma nkurɔfoɔ hu sɛ nti a ɔwɔ sɛ wɔn tua tax na mmea mewɔ program bi a yɛfrɛ no aban adwuma ɛwɔ Kings Radio yɛkɔ Monday Wednesdays and Fridays yɛn na yɛtua ka na yɛka ɛho nsɛm adwuma yɛyɛ nti ɛma ɛmotivate nkurɔfoɔ wɔn mu sɛ yɛgye sika no a Yɛmfa ntwa yɛnnom, yɛde yɛ adwuma ɛna ɛma nkorɔfoɔ tua yɛ ano. Yɛ move from eighty one to ninety three percent. Yɛka twin program a, ɛdi kan yɛ town hall, ayɛ accounting to the people no, ɛna yɛsan nso hu no sɛ Asante Akyem yɛnni fire tender. Yɛ fire tender no abɔ abrewa no ɛsɛɛve four municipalities. Nti yɛde si yɛn ani so sɛ yɛn ara yɛbɛtɔ, mɛdi me manfoɔ anim. na yɛagyegye sika na yɛatɔ. Na nnɛ, wohu sɛ nsuo no tɔɔe, nti ɛma dwumadie no ɛka ɛkɔ akyire kakra. Nti ne yɛnim sɛ nea yɛde asi ani so yɛntumi nnya. Yɛka sɛ initial sika a yɛhia for nnɛ ɛyɛ 300,000. Nti na me me adwumayɛfoɔ no susu sɛ yɛanhwɛ yɛntumi nnya. Nyame adom yɛnya 300,000 no. Yɛanograti committee no. yɛama ɔmo six months sɛ ɔmo nrezi the extra money na aka no na yɛnkɔtɔ tender no nti asante akyem central municipal bɛyɛ first municipality a yɛa manfoɔ no nyinaa ka bom agyegye sika na yɛde atɔ fire tender nti yɛsrɛ wowɔ aburokyire wowɔ he wowɔ ghana ha baabiaa na wote yɛn ka bra asante akyem central bɛboa yɛn na agya hyehyeɛ yɛntumi nko me adom yɛrezi 300000 three hundred thousand ɛna edi si yɛn ani so sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya ne nnɛ nti mo a mohwɛ nnipa na ɛbɛdan mu ɔno sua nanso yɛtumi nyae. na mpakyɛ o yɛnhwɛ o ɛsi a no tender no eh, mo target no sɛ eh, type bɛn na mo pa a mo de to amanfo. ɛne yɛde ama committee no nti committee no bɛtena ase na ɔma pɛ type yɛpɛ fire commanders no so de specification ɛɛma committee no yɛnkɔtɔ tender bi akɛkɛ yɛtɔ eh, dual purpose. Nea etumi yɛ nnwuma bebree no, ɛno bi ne yɛrekɔtɔ. Yɛda mo ase.